Sy'n dod â ni at y bwnc ola yr uh, sesiwn boreol yma ar gymorth iechyd emosiynol ac iechyd meddwl. A mae nifer fawr o gyfranwyr yn uh, i'r uh, pwnc yma. A'r cyfranwr cyntaf yw Thomas Coomer. Thomas Coomer is the first contribution. Thomas Coomer. Uh, hello everyone, my name is Thomas Conver and I'm very proud to say that I am the first Youth Parliament representative for Delyn in North Wales.

Yr ail, y diffyg cymorth sydd yna ar gyfer ni, ac yn drydydd, faint o bobl sydd hyd yn oed yn gwybod bod yna gymorth yna iddyn ni os 'da ni yn stryglo. Yn fras iawn, mae angen lot mwy o wasanaethau ar gyfer pobl ifanc sy'n stryglo efo iechyd meddwl nhw. Mae yna amcangyfrif bod yna tua tri mewn pob dosbarth yn stryglo efo iechyd meddwl nhw. Ond eto, mewn ysgol, ella bod yna un cwnselydd yn gweithio rhan amser am dau ddiwrnod yr wythnos, a mae yna tua pump i ddeg o person yn gallu gweld nhw bob wythnos. Di'r niferoedd yna jyst ddim yn matsio fyny. Ond di'r ysgolion ddim yn gallu cowpio efo fo. Ond hyd yn oed wedyn, dyw pobl ifanc ddim yn gwybod be ydy gwasanaethau fatha CAMHS a mind. The Children and Adolescent Mental Health Service. Di pobl ddim yn gwybod beth yw, o'n i'n gofyn wrth dosbarthiadau tua 20 faint oedd yn gwybod am CAMHS, ella oedd un person yn rhoi llaw nhw fyny. So wedyn, dy'r pobl ddim yn mynd i ti trio chwilio am help, herwydd dyn nhw'n gwybod bod yna help yna. Ond deir rwan, os da chi yn digon lwcus i fynd ac yn gwybod bod CAMHS yn bodoli, newch chi mynd at y doctor teulu, a mae yna ddau beth sy'n rili really digwydd. Dach chi'n unai'n cael ei gwrthod oherwydd dach chi ddim digon gwael neu dach chi'n edrych yn dda neu mae yna pethau eraill sydd yna. Neu dach chi'n mynd ar y rhestr aros, sef mae pobl sydd yn mynd trwy'r system yn gwybod mae o'n amrywio o flwyddyn weithiau, tri mis os dach chi'n lwcus, tair mlynedd mewn rhai achosion dwi wedi clywed am. Mae tair mlynedd yn gallu bod yn amser hir pan dach chi'n stryglo efo iechyd meddwl chi. Mae angen hyrwyddo a mae angen gwella gwasanaethau iechyd meddwl. Felly dwi'n gofyn wrthych chi, Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, da ni angen pleidleisio ar gyfer y mater yma. Herwydd hwn ydy'r mater sy'n fwyaf bwys. Oedden ni'n gweld efo'r arolwg yma. Dyma ydy'r peth mae pobl ifanc yn poeni am mwyaf yng Nghymru. Ac fel Senedd Ieuenctid Cymru, da ni'n gorau edrych ar ôl Ieuenctid Cymru ac i lles iechyd meddwl nhw.

Y pwnc dwi am gyflwyno i chi heddiw, a'ch annog, a'ch annog i ddewis, yr iechyd meddwl. Mae iechyd meddwl yn destun trafod poblogaidd ar hyn o bryd, yn enwedig o fewn pobl ifanc, a mae'n siŵr fod bron pob un ohonoch yma heddiw wedi clywed y newyddion diweddar ar y newyddion a'r cyfryngau cymdeithasol. Felly, pa well bwnc i chi'r bobl ifanc sy'n ieuenctid Cymru i gefnu? Oeddech chi'n gwybod bod tua un ym mhob pedwar ohonom ni yn profi elfen neu episod o ryw fath o afiechyd meddyliol bob blwyddyn? Mae hyn yn ffigwr sydd ond yn mynd i gynyddu os nad oes cefnogaeth ar gael. Dwi'n credu ddylai pob ysgol, corff cyhoeddus a busnes fod yn cyflogi arbenigwr iechyd meddwl er mwyn gwneud siarad am faterion meddyliol yn rhywbeth mwy cyffredin a chyfforddus.

Mae'n siwr fod bron pob un ohonoch yma heddiw wedi teimlo'n orbryderus tra'n yr ysgol, ond heb gael cefnogaeth. Mae'n rhaid i hyn newid cyn fod pethau'n mynd yn rhy bell. Ond mae'n hefyd rhaid cydnabod fod afiechydon meddyliol yn aml yn medru arwain at effeithiau eithafol a difrifol. Pan fod anhwylderau meddyliol yn cyrraedd pwynt ble nad yw'r unigolyn yn medru ymdopi gyda'r straen, Gallai hyn arwain at ganlyniadau difrifol fel hunan-niweidio, bwlimia, ac yn y sefyllfa waethaf posibl, yn cymryd bywyd eich hunain. Oeddech chi'n gwybod fod dros 25 y cant o bobl ar draws Prydain yn y flwyddyn diwethaf yn unig wedi meddwl am gyflawni hunanladdiad? Ystyriwch hynny, chwarter o boblogaeth Prydain wedi meddwl am ddod â'i bywyd i ben. a tybed os yw hyn oherwydd bod dim cymorth neu clust i wrando ar gael. Gadewch i ni waredu'r stigma a chyd-weithio i sicrhau fod yna cefnogaeth ar gael i iechyd meddwl cyn ei fod yn rhy hwyr. Diolch i chi am wrando. Diolch.
Y siaradwr ola yw Emily Kay. Emily Kay. Uh, hello, I'm Emily, I'm 15 years old and I'm a representative for Llanelli.

Nia Rose Evans yn gallu bod yn bresennol gyda ni heddi, ond mae Nia wedi danfon fideo sydd yn nawr yn mynd i gael ei chwarae i ni fel cyfraniad i'r eitem yma. Hello everybody, my name is Nia Rose Evans and I am the representative for Girl Guiding Cymru.

Os na ydych chi yw'r problem, herwydd so ni'n mynd i gallu cael gwared y problemau sydd gyda rai bobl nawr, mae angen i ni gweithio er mwyn i nhw gallu cwpo gyda nhw. Fel mae um, ma rhai o fy nghyfoedion, mae ma nhw'n um, ma nhw'n mae ganddyn nhw gorbryder, felly a mae athrawon yn dweud wrthyn nhw a pobl hyn oed mewn um, services iechyd meddwl bod angen nhw cael coping strategies, ond sneb yn dweud wrthyn nhw sut i mynd o gwmpas i gweithio allan beth bydd yn gweithio i nhw. Felly mae'n amlwg bod angen i ni um, cael y gwybodaeth gywir i athrawon a i'r um, a hyn oed i'r services iechyd meddwl hefyd, nid, nid yn unig i ni, hem angen i nhw bod gallu helpu fwy hefyd. Iawn, diolch. Reit, oce, okay. uh, uh, sylw fyna. Atgynerthu y be nes di ddeud y fanna, ond hefyd, be da ni rili really angen neud efo iechyd meddwl ydy duron pan ydych chi yn yr ysgol, dyn ex yn cael gwersi am be ydy o. Dwi wedi cael olchosion un o ffrindiau fi, oedd o'n syffro fo bulimia am pedwar mis, a wedyn yn y pedwaredd mis, nath oedd cael gwybod be ydy bulimia. Oedd o'n meddwl oedd o ben ei hun. Oedd yn gwybod oedd hwnna'n bodoli. a wedyn nath o ffeindio allan mewn gwers bioleg nath o yym nath yr athro ddeud o ma'n afiechyd sy'n digwydd efo rei genod a ma'n effeithio ar oesophagus. Full stop. Dyna fo. Ond 'da ni angan, yn ysgol gynradd, yn uwchradd ag yn bellach wedyn, 'da ni angan dysgu be' sy'n digwydd, sut allen ni helpu fo. Her os 'da ni'n dysgu fo pan 'da ni'n ifanc, ma'n lleihau'r siawns 'da ni'n ca'l o wedyn.

da beth sydd wedi cael ei wneud yn barod, really. Um, fi credu y problem mwyaf yw mae dal lot o stigma a tabw cymdeithasol ynglyn â iechyd meddwl, a mae, mae pobl sy'n dioddef yn gweld efo gwendid, ond fi'n credu bod e'n bwysig i ni bwysleisio, dyw iechyd meddwl ddim yn gwendid. A fi'n credu y problem arall yw, mae lot yn cael ei wneud, mae rhaid yn allweddol i bobl sy'n gweithio dy plant i wneud cyrsiau cymorth cyntaf, Ok, mae'n iawn i ddysgu sut i drin â uh, anafiadau corfforol, ond beth am y problemau meddwl hyn? A fi'n credu dyle mwy cael ei wneud uh, gyda pobl, addysgu pobl sut i siarad a sut i delio gyda pobl a, um, a gweld sut allan ni wella yn hyn. A fi'n credu bydde cyrsiau cymorth cyntaf sydd yn dod â'r elfen o iechyd meddwl mewn i fe, fi'n credu bydde hwnna'n gymorth.

to talk to an authority figure or just an adult I speak to my friends about it so
Sylwn y cefn, ie. Fi'n meddwl mae un o'r rhesymau mwyaf mae'n broblem mor fawr am y cyn lled yn cael ei wneud yw oherwydd mae'n effeithio pawb yn wahanol. So does na ddim un datrysiad cywir iddo fe. Mae ddim yn weledol, mae ddim yn gorfforol, ti'n gallu newid. Yym, ond fi'n credu, ie, codi ymwybyddiaeth yn un peth mawr fel ti wedi siarad Ifan, a hefyd wneud yn siŵr bod gen pawb rhywun i droi ato, achos fi'n ddigon lwcus i gael teulu bydd fi'n gallu troi ato lot o ffrindiau, ond i rai pobl, mae hwnna ddim yn opsiwn. Felly, cael, wneud yn siŵr bod gwasanaethau yna i gael fel bod pobl yn gallu mynd i siarad am eu teimladau nhw, fi'n credu dyna'r peth fel un o'r pethau mwyaf pwysig gallen ni weithredu arno. Okay, rhai sylwade o fan hyn, fan hyn yn y... Firstly, I'd like to congratulate everyone on their very passionate speeches. I was, um, and it's also important to note that it's something that affects everybody. Um, Dwi'n credu un o achosion o um, broblemau meddylgarwch, um, meddyliol yw um, beth sy'n mynd mlaen yn yr ysgol. Um, mae ganddyn ni arholiadau sydd yn ddiddiwedd a Mae ein lefelau colesterol yn ein mhen yn adeiladu lan, a jyst yr unig cyfle sydd ganddon ni i ryddhau hynny yn ystod yr wythnos ysgol yw gwers ymarfer corff, efallai. A dyw nifer o bobl ddim yn mwynhau gwersi ymarfer corff, felly dwi'n credu bod angen um, pethau amgen, um, megis sesiynau meddwlgarwch yn yr ysgol i bawb, um, a chefnogaeth i bob un person ifanc. Yym, achos mae nifer o bobl sydd yn dioddef a does... bydd neb yn disgwyl iddyn nhw dioddef, ond nhw sydd yn ddioddef a does neb yn gwybod, felly mae rhaid ni roi cefnogaeth i bawb yn bersonol. Tu ôl i ti? Wel, yn hytrach, yn hytrach na jyst trafod y mater, dyn ni angen gweithredu dros y mater. Felly, dwi'n meddwl dylwn ni gyflwyno addysg am iechyd meddwl mewn ysgolion cynradd, a dechrau nhw'n ifanc o er mwyn i nhw allu wybod lle maen nhw'n gallu troi os maen nhw'n delio efo problem yma. Maen nhw angen ymwybyddiaeth a dwi'n meddwl, yeah, diffyg hygyrchedd ydy o. Dwi'n meddwl mae pobl jyst, dyn nhw'n yn gwybod lle i fynd, so dyna beth dyn ni angen gweithredu dros. Okay.
Who's left now that wants to contribute? A lot of contributions in this, so I'm going to work through them as quickly as possible. Yeah, na Kevin. Meddwl bod ni'n bod hi'n bwysig bod ni'n canolbwyntio ar y ffaith bod gan bawb yma iechyd meddwl, yn yr un ffordd bod gan bawb iechyd corfforol. Ella bod o'n gallu bod yn dda ac ella bod o'n gallu bod yn ddrwg. A dwi'n meddwl os 'sa ni'n atgoffa hyn yn yr ysgolion, 'sa'r ddeialog yn lot fwy agored. A dwi'n meddwl na wbath fel 'na 'da ni angen neud, jyst hyd yn oed, 'da ni angen dechra'n fach, neu 'da ni'm yn mynd i medru weithredu ar raddfa fwy. So os 'da ni'n mynd, 'O, sut wyt ti heddiw? A ma' rhywun yn mynd, 'Dwi'n iawn heddiw. 'Da ni'n, dach ch'mo', jyst y deialog bach 'ma. Ac ella bod o'n neud byd o wahaniaeth i rywun sydd ddim yn teimlo'n dda, ond gwbo bo rywun yn hapus i siarad amdano fo efo nhw. Drws nesa i ti.
First of all I'm going to say that was sorry that must have been hard for everyone who spoke about personal anecdotes and I've got to say well done to you all. I think the main problem regarding it is that